tɔ dasiba yaha bee a ni tiri bee a niŋ wula a ni ku bɛ luɣuli kam ka yuuna pilis n yɛn suhula mabiligu zaa ŋɔlo ŋɔ yɛn pahila bɔhigu dibanahi ka di tuna kadama lala yɛltɔɣa ŋɔ maa n kahigila zaŋ ti mabiligu dizuɣu kpɛŋŋɔ gɔrim yɛltɔɣa ka ti tɔɣasira ni ti wuhiya so shɛli a biɛli o ni daa doli hali n ti paagi jaamana hali n ti paagi Itala hali n ti paagi Malta hali n ti paagi silimiintiŋ luɣuli kam lahi soli ŋɔ maa ki yɛli na kadama ni di tu ni ti wuhiriya li so lahi soya ŋɔ maa ka di tu ni ti wuhiriya so bɔhi shɛŋa din ku pahi bushɛm ka di tu ni kadama n kahigi li mabiligu pam ku bɔhirimi ni kadama ni bilibiɛ ŋɔ maa ni n tɔɣisiri di yɛtɔɣa Ni Libya ŋɔ maa mi ni Dawei bintɔɣisira ni niriba kpiri di puuni ka niriba kpalindi di puuni ŋɔ maa di zuɣu di ŋuŋuŋuna a ni yɛlimiya ya gɔrinla gɔrim ɛhɛin gɔrinla gɔrim shɛba zaŋmiya visa n-chana ka shɛba zaŋ tourist n-chana ka shɛba ka di nyɛla maybe o yi dan zuɣu zaŋ chaŋ ka shɛba ka di nyɛla bɛ bia nima bɛ ba piri nima n zaŋdi ba chana ka shɛba mi bɛni ka di nyɛla invitashɛn ka man lee yɛra yaa yɛdin nima maa zaa ha ka che ninvuɣu shɛba bini gba zaa yiɣisi ka di nyɛla bɛ doli soli n kana ni maa ni di zuɣu man ni yɛri yɛtɔɣa shɛli n yɛri mi ya ka dama ya a yi yɛn go sooyi maa chendi maa di nyɛla paya paya ka a pii di puuni zaɣi yinga a ni tooi niŋ shɛli tɔ ka. Pirigili mi lee yɛri na ka dama ni di nyɛla dabiɛm zaŋ zani taba zaŋ chaŋ ni saha shɛli bɛ ni daa kanna bee bɛ ni daa wumdi yɛltɔɣa ka di ŋmanila ni a yɛn dolila a soli ŋɔ maa niriba kpirimi bee niriba kɔŋdi bɛ ni ka niriba chani tiŋgbani na ni ka bɛ naba nima ka di tahitahi ka shɛba chaŋ chaŋ lahi hali nti kpi. ka bɛ nyɛri di di viidionima. Iin, yi ni nyɛri shɛŋa maa yɛlimaŋli n-nyɛ li. Amaa n ni bɔri ni a baŋ yɛtɔɣ shɛli saha shɛli saha shɛli ni zuŋɔ di pa di same thing. Saha shɛli ti daa mali binshɛŋa beni ka ti ku tooi yuusi li. zuŋɔ ka ni tooi yuusi li. A ni nya saha shɛli a ni daa ŋmɛri di viidionima hali na ni zuŋɔ maa, hali na ni zuŋɔ taŋkpa shɛli a ni kuli nyara ka di kuli nyɛ din zaya ti maa, hali na ni zuŋɔ taɣisim shɛli na kuli bi taɣi di puuni, lala n-na kuli nyɛ li. Amaa woliginsim din be di puuni zuŋɔ ka di nyɛ a ni mali kɔrisi ni kadama, a di bɔrimi ni a chaŋ Libya nti hɔɔzili nti bo tuma bee nti kana Silimiintiŋa. Ka a yɛli yɛtɔɣ shɛli mabiligu, di pala ti vɔriyami bee ti yɛlimi na kadama yiɣisi doli bahi road n-kana Libya? A'a! So ni tooi ʒiya ka wumdi li ka di ŋmanila, Mister President, di ŋmanila soli ŋɔ maa zuɣu di niŋ dangerous pam, kom ŋɔ maa zuɣu zaŋ kana ti zaŋ chana Silimiintiŋa di niŋ dangerous pam. M mi ni yɛri yɛtɔɣ shɛŋa maa di ŋmanila, N kpaŋsirila salo kadama bɛ nam wula bɛ doli lahi soli ŋɔ maa n-gu a'a, Mabiligu di nya ma wrong n-tɛha a gba zaa mali zonima Mabiligu ka di ʒiya na kadama o so din ka di doli chaŋ so pumpɔŋɔ yɛltɔɣa maa ni ku nyɛ shɛm a yɛlimi ni ti wuhi ma kadama so shɛli ti ni doli gu. Lahi so shɛli a ni yɛli na kadama nyama n ni ti yi nya viidiyo nima ka shɛba chaŋ ti kpi Dan Zaid ŋɔ maa ka shɛba yɛli ni ka o kuli ŋme o zoli kpe o ka o daa kana Libya maa n-ti yɛn baai kom maa gari chaŋ Italy ka kpi ka o daa mi zaɣiyaka zaa ka o yɛn chaŋ maa ka kana ti kpi ka zaɣiyaka zaa ka o kpi n-yi yi yɛlimaŋli n-nyɛ din bi ŋmɛri zaaha naŋgbankpeeni. Amaa ninvuɣ shɛba a ni lihiri ka bɛ kana ti kpe ŋɔ maa, laannim ŋɔ maa n-zaŋ binyɛviya m-pa talima halli ka ti chana ka zuŋɔ ŋɔ o yi zaŋ liɣiri zaŋ zani ta ni a yuli nyaaŋa, a bɛn yuli li viɛnyɛla ŋa, lala nir ŋun maa ni doli li a soli ŋɔ maa n-chana, ka zunzuŋɔ o yɛli ni kadama n niŋmi bini yaaka zaŋ zaŋ zaŋ ti o, tummi tuuni yaaka zaŋ zaŋ zaŋ ti o, ka din niŋ maa zaaha ka a bɛn kpaŋ a maŋa ni a tum li din yɛn niŋ anfaani zaŋ zaŋ ti o. Lala nim ŋɔ maa n-kpaŋ o maŋa, ka di nyɛla ni kadama o takahi nyɛmi ni kadama daŋ maa bee mabiligu maa ŋun ku yɛn niŋ shɛm ka sokam bukaata ka di mali laa nim ŋɔ maa n-niŋdi li, ka di nyɛla ka dima ka a niɛm bi tuɣiri ŋɔ maa. So pumpɔŋɔ yaɣa yɛn zali ba, yaɣa yɛn zali ti, yaɣa yɛn zali ŋuna, o nyɛviya ka ŋun zaŋ zaŋ pa talima la hal na n-ti paana. ka zunzuŋɔ ŋɔ pɔŋɔ anu kam ka o yi zaŋ zaŋ ti na ni kadama ni yi deegi n-zaŋ mali bukaata n-niŋ ka di zaa viɛla bee o yɛn yoogi tuma bee o di dala loori bee o di dala binshɛɣu ni a deei yuli li ka di niŋ anfaani zaŋ ti di zaa ha ka a niŋdi li basaa ŋɔ maa di zuɣu ni bɔri ni n yɛla shɛm di doli ni bi yɛliya ni ka niraba chɛŋ ti kpɛri kom maa zuɣu ka n ma ti ni ku ʒiya ŋo dabisili puuni n bori ni n bohi zom Naawuni zuɣu ka yɛli ma gana tingbanni biɛɣu yi neegi loori nim bi niŋdi asidɛnt nima ka niraba kpira ti ni tooi kanli bohagu ka n bohari maa oo biɛɣu yi neegi din ku zaŋdi ninvuɣu shab n chɛŋ ti kpira ti ni tooi kanli loori nim n ku niŋ gamo n lu ka niraba kpira Di zuɣu suhimla Naawuni ni a daliri ni be shɛli. Suhimla Naawuni ni a nyɛvili ni yɛn bahi ni shɛli. Yaha nyɛla yɛtɔɣ shɛli saha shɛli ti ni daa doli n-kanna Libia tiŋgbani ni maa n-doli tiŋgbani ni kanna ŋɔ maa. Niriba daa yi chanila tiŋgbani ni. Ɛɛ, kaman po wum shɛba, amaa pumpɔŋɔ di lan kani. Aya la yɛn wummi ka bɛ tɔɣisira wuhi ka niriba yiɣisi n-chaŋ ti doli Hoga n-chaŋ Bakɔi n-chaŋ ŋɔ ŋɔ dinnim maa zaaha di lan kani. Yɛl, Kaman ti ni shɛba n pun zaŋ ti nyɛviya bee ti biɛnim daa zaŋ bɛ nyɛviya bini din gbaai 88 zaŋ kana 90s zaŋ kana 2000 din tam story ka a daa yɛri maa. din tam maa niriba daa mali li wahala ka di wuhira ni ka bi chana n ti pahi ka gilet ka ŋuni yɛn zaŋ ma zaŋ chaŋ lahi nim maa zaa ha 21st century ŋɔ di lan kani ti ni ʒe saha shɛli ŋɔ di lan kani saha shɛli di daa kahi ka di nyɛla konɛshin maa nim kuli ʒini mi ka a ni tooi kuli yo a liɣiri maa yiŋa n zaŋ ti konɛshin maa ni ka bi kuli yiɣisi laa hali ka di kpalim la ka di pumpɔŋɔ ka di kuli kpalim nyɛla a chɔp mɔni n-kpalim nyɛli. Amaa din tam maa daa kani. Din tam maa din zaya di zuɣu niriba daa ka ka di nyɛla ni kadama o tooi niŋdi kool pumpɔŋɔ dinim maa zaaha din zaya maa zuɣu bɛ niŋla kool ti daa wum pumpɔŋɔ din zaya di zuɣu saha shɛli ti ni daa wumli ka di ŋmanila din zaya maa zuɣu ka saa bi mira wallaahi pumpɔŋɔ din zaya di zuɣu m ma ŋun yɛri ŋɔ saa ku bu ti ma hali ka loorinima furi. pumpɔŋɔ ti mali niriba ka di nyɛla ka bɛ kuli ʒini Laribawa tinsi ŋɔ shɛŋa tin shɛŋa dabam m-be ni boli ba yuya ka kuli kuli yaha nti ʒini paɣa ka kuli wum ti ni yɛri yɛltɔɣ shɛli ŋɔ ka o kuli niŋ shili n-yiɣisi la hali n-kana nti kpɛla Libia n-kpɛna silimiintiŋa bɛ zunzuŋɔ ŋɔ niriba ban yiɣisirila ka soli maa ka di kuli niŋ sooja zaŋdi tiriba ka sokam n kanna Libya n ti tumdi tuma n ni yɛri yɛltɔɣa shɛli ŋɔ maa bɔhim m mabiligu kam ŋun nyɛ Dagbana bee n ŋɔ yaa ka be silimiin tiŋa a yi ti tim a single person ka o yɛli n ni yɛri yɛltɔɣa shɛŋa ŋɔ maa zaa ha maa ka di yi nyɛ ʒiri wallahi to a nya n tik tok mini n youtube to that day i will stop doing blogging bee ni stop yɛtɔɣa yili zaŋ tiri niriba because ti malila proud ni yɛtɔɣa shɛli tin yɛri ŋɔ maa din nyɛ yɛli maŋli ka nyɛ ŋun kam bɛ silmiin tiŋ bee gɔrin yɔɣu ka tin yɛli ka di nyɛla ni yɛri yɛtɔɣa shɛli ŋɔ maa din ŋɔ ʒiri n nyɛli to yin yim na ti yɛli nyɛma tin ʒiya ŋɔ n ku mali ti mabi so Yaakubu, o bela Libia tiŋgbani ni n-tɔhi kom maa zuɣu ni o kana n-daam ka bɛ gbaag o, n-yi ka bɛ gbaag o. Ka o ni ku mali suhu maa ni nia maa ni naɣila o kpɛna ŋɔ maa, ka o paɣa ni o bia ni o tuzo ka bɛ ti yiɣisi gana n-kana n-ti paag o, ka bɛ labi n-tɔhi ka kpɛna. shɛbi try buyi yi shɛbi try butata din nim maa zaa zuɣu ka man a ni ku bɛ yiŋa ka mi ka bɛ yɛli ni so dolila connection man ka connection man ŋɔ maa ka o di o liɣiri n daam n yi n ta bee ka a try visa n ŋɔ n ŋɔ n ŋɔ la hali ka a try niŋ maa lala n nyɛ di gba zaa hali a ka a ti kpɛna Libya amaa ka pumpɔŋɔ maa hali ti ku kpalim mali ka Libya ka niriba ku kana n ti try kɔrɛ shɛli ŋɔ ka di bina ka bɛ tom yiɣisi Libya maa n chaŋ Tunis n ti yiɣisi Tunis maa chaŋ n kpɛna ka shɛba mi kuli yiɣisi Ghana ɛɛn ka di nyɛla pumpɔŋɔ maa soya maa communication so beni ka o kuli yiɣisi soli ŋɔ ka baŋ ni kadama o bi mi la ka bɛ kuli control o yi kana yin doliya taŋ yaaka zaa. Yin doli Algeria Algeria maa zaŋ kpɛna di naan maa pumpɔŋɔ communication yɛli. Pumpɔŋɔ ti ni daa yiɣisiri saha shɛli ka di nyɛla yi yɛn kpɛŋ eh, kana Libya di yɛn ŋmanila ni kadama eh, ni ka ŋun bɔŋɔ read compass ka ŋun bɔŋɔ gbubi compass zaɣ titali maa saha shɛli ha yɛtɔɣa nyɛla pumpɔŋɔ ti ni kpalim ʒiya ŋɔ compass maa sokam malila o phone zuɣu sokam malila o phone zuɣu ka di wuhiri ba bɛ ni chani shɛm. Ka pumpɔŋɔ ka bɛ kpabili maliya bɛ riidirila wada. Wada maa zuŋɔ goli ŋɔ ni dabisili yaha ka zaa daba ata bee daba anahi wada ka bɛ riidi li ka chana. A nya o, di zuɣu di pala ti zaanima ni ti wuhiya ni kadama yiɣisi chaŋ ti gu ba di kpaŋ la nyini. Amaa a yɛn ʒiya ka ya ni ka nima, Oi, bɛ yɛlimi ni a ku yiɣisi n ŋɔ ni niriba kpirila nimaani ni ka niriba kpiri kom maa zuɣu ka niriba niŋdi n ŋɔ. Ti malila niriba ka ti ku miiti ba ka bɛ shɛba nyɛla bɛn naai she kuriti nyɛ chichanima mini soojanima mini polinsi ka ti mini ba ka ti doli lala soli maa kana. Di zuɣu liɣiri niŋdi binshɛɣukam. Niriba ku yiɣisi yiŋa especially ti ku kpuɣimi Nigerianim ŋɔ mini bali shɛŋa zaa ku beni ka di nyɛla ŋun dini ku nyɛla o ku yɛn yiɣisila Ghana bee o bi Nigeria n-ku kana laa hal na nti kpe Italy. Ŋun ni ku kana Libya ka tuma tumbu ka o kana ŋɔ, ŋunkam la ni o ti bɔ connection n-gari chaŋ o Europe. Liɣiri liɣiri maa n-niŋdi binshɛɣukam. Shɛba benimi ka m bɔhisi ŋɔ man ee Nigeria ni ŋɔ, shɛba benimi m-pa shɛli o biɛli bee o tuzɔpaɣa bee o daŋ m-beni o ni ku paai kpe ŋɔ ni kpe ŋɔ ka Kɔrɛshi man maa luɣ shɛli o ni yɛn niŋ maa ka bɛ yo zaŋ zaŋ ti yiŋ ha. Ka o chɛri o chɛndi, a nya o. Di zuɣu ti ni ku bɔri ni ti yɛli yɛtɔɣ shɛli zaŋ chaŋ ni ka dama bɛn bɔhir a ka niriba kpiri kom maa zuɣu ti ku mali ee, guy so, small boy so, o be Libya ka o daa kool ma n-yɛli ma. O yɛn bɔrɔ Naa zuɣu n-yoli tiɛm pam. O yɛn dɔɣiri kpɛma ka n daa ku yɛr o ni kadama ni o zaŋ ma zaŋ kana Silimiin tiŋa ka o ku walinwali m-bɔ laa hali ka o ti yɛl ni o yɛn sɔŋ ma mi. Bahi bahi maa ka ti chɛ ka n niŋ shili. Naɣinzak pumpɔŋɔ Libya ka n be. Ɛhii! ka o we di bi niŋ ma nyaɣisim. We m biɛli maa n-tɛha ni ku dolo ni o chɛ ka n chaŋ n go maa din tahili ka o shɛ da ŋun hankali puuni o ni o biɛli maa shɛla da ka zuɣu zaŋ ka hal na ni zuɣu ŋun ni kpɛna Libya ni ŋun yoli la tɛm ŋun ni ʒiya ŋɔ gba ni biɛɣu kiba o ku yɛrilimi ni o di nya o biɛli maa ni o labisi o kuli yiŋa domi o ni daa be yiŋ maa o daa niŋdi ŋɔ ka niŋdi ŋɔ ka niŋdi ŋɔ a nya o yes di pala a biɛli maa paniya shɛmi. a yi chaŋ ti bahi nti yuui ti viidionima, process bee connection din zaŋdi niri gɔra di bi niŋ easy lala ka sokam ni toori zaŋ di easy n-zaŋ zaŋ kana. Ka lahi shɛli benimi process shɛŋa beni a ni yɛn yo ka bi zaŋ so zaŋ lahi kana maa bee n nyɛ ma maa ka laɣa bihi n nyɛli a nyɛbu so the is a way ti mali niriba ka laa niriba maa ka di kuli nyɛla ka diba ŋun mini maŋ puuni bia ka o bo soli din yɛn zaŋ o zaŋ zaŋ kana ka wali n wali laa jɛ ka ti chɛ min ka laa niri maa ka o doli Libya la n ti kpɛ ka ti mali niriba o paɣa ka bi yiɣisi ka chɛ ninvuɣ shɛb bɛn kul yiɣisi kpe ŋɔ ti ni tooi ku kali ba. Ka di kul nyɛla ka dama hal ŋun kul yiɣisiya Ghana ŋɔ min o paɣa bee Niger, Senegal, Gambia, Côte d'Ivoire wɔbu min o paɣa ni o bihi hal naŋ ka n ti doli li na nti kpe di zuɣu n ni ku yɛn yɛli shɛm. dabiɛm shɛli din be a suhu ni ka di ŋmanila ninvuɣu kura ku niriba kpirila kom maa zuɣu ka ŋɔ ŋɔ ayi hali a kuli bi bɔri ni a kana ti ʒi Libya n-tum tuma ka ku gbubi a liɣiri nyɛ ni ku kana n-nya yɛn bola connection just di ku nyɛla information ka a mini ban pun be nimaani maa ka yi pɔhiyuuri taba bɛ niŋdi li maa Bɛ dunia connection bee by road di bɛ naala halli ka Naawuni ti kpubi o tiŋgbani, amaa suhunla a diɛmma bee a daliri ni be luɣ shɛli polo ni a nyɛvili ni be shɛli polo. Di zuɣu ban yɛra ka wahala beni a yɛn doli la a soli ŋɔ maa Naawuni zuɣu, bɛ yɛla ni di wahala maa di yaɣiya ka niriba chaŋ ti kpe. M bɔhirami, Ghana wahala kani? Ka daa be Ghana maa ŋɔ wahala kani? Ma wahala maa zuɣu ka a bɔri ni a go maa? so yi yɛliya na kadama ti ban beni maa ti tɔɣisimya gɔrim yɛtɔɣa gɔrim maa ka daa a ni lihiri ninvuɣ shɛba ka bɛ doli lala hali Bairo lala hali Brazil hali ti doli Goma Goma lala hali ti kpe Mexico mini America maa bɛ bi diri wahala ka bɛ make li maa bɛ sɔŋniya yi shɛba bee bɛ bi sɔŋniya ti ban zaŋ ti nyɛviya m-pa talima ni la hali ni ti chana silimiintiŋ ŋɔ maa ka daa ti mi kpe ŋɔ maa daadimanim bukaatanima n-lee zani ti bi chana ti bi sɔŋdi ba Dagbaŋ yɛli ni zaŋ ti bi sɔŋdi ba, ka zuŋɔ ka ti tɔɣisiri ya ŋɔ maa. Di zuɣu a yi yɛn gu nyini paɣa nyaa bee doo nyaa niŋ ma ashili naai binshɛɣukam. Amaa zaɣ yaakaza daa chaŋya nti kpi, bɛ daa yɛli ni zaɣ yaakaza kpiya, bɛ yaa yɛli ni zaɣ yaakaza diri wahala maa. M bɔri ni m bɔhimi di yi be a sani, a ni tooi zaŋ o zaŋ zaŋ gu o. Zaŋmi ahankali n-zaŋ pahi ma na comment section maa puuni n yuli m-booni Mister President on social media gɔri ni zaŋ kana Libya di kahigibu ka n kahigi li zuɣu maa. As usually, video nim maa mini Libya maa mini gɔri maa yɛtɔɣa maa zaa di be YouTube maa zuɣu. Din be YouTube maa zuɣu maa. a zuɣu yi ban beni maa ayi wɔchi nyiŋkpaŋ maa maŋa ka a shɛɛ ka like ka subscribe din bahi ni bahiŋɔ ka yen zaŋ ti mabiligu bi yeli ti na ni ka dima ni pumpɔŋɔ a lee niŋ passport kpaŋ maa maŋa a ni tooi contact ma a yi bɔri ni a niŋ passport n zaŋ ti a paɣa a bia. a yɛn gomi ka gɔrim maa ka gbubi a liɣiri ka di ku niŋ yomyom ka a bɔri li yomyom ni a go nyɛ miri ka a zaŋ yuugi a get you a passport din ku yɛn niŋ yom a bi lahi neediri ni a chaŋ Accra a bi lahi neediri ni a di wahala nini pɔbi ka neegi bɛ ku yɛn zarimi n-niŋ zaŋ saha Tamale ka a loori chaaji din di yɛn zaŋ chaŋ Accra ka lahi labina ni a binshɛɣu kam maa ka Tamale ka bɛ ku niŋ li yomyom zaŋ ti a n yuli m-booni Mister President